Salam doganlar we jigiler. Köpüňiz Dubaýdaky uniwersitete girmek üçin nähili dokumentler gerek barada soradyňyz. Häzir şu ikinji wideomda nähili resminamalaryň gerekligi barada gürrüň berjek we meselem görnüşinde bahalar barada hem aýdyp berjek. Uniwersitete tabşyrmak üçin Dubaýda okamak isleýän bolsaňyz, onda elbetde ekzamenleriňiz iki görnüşde bolýar. Biri iňlis dilinde, Biri bolsa saýlan käriňize görä, saýlan ugruňyza görä ekzamenler tabşyrylýar. Ekzamenleriňiz kyn bolmaýar, okuw programmasy boýunça näme öwrenen bolsaňyz, şolar boýunça soraglar berilýär. Eger-de siz dil tapgyryndan geçip bilmeseňiz, onda başlangyç dil kurslaryna ýazylmagy maslahat berýän, sebäbi ikinji ýyldan geçmek aňsat bolar. Okuwyň görnüşleri, Kollejler bar, iki-üç ýyllyk, eger-de dokuz ýyllyk klas gutaran bolsaňyz, onda üç ýyl okamaly bolýaňyz, eger-de on bir ýyllyk klas gutaran bolsaňyz, onda iki ýyl okamaly bolýaňyz. Şeýle hem bakalawriat bar, ol dört ýyllyk, kollejden soň girseňiz, onda alty aý az okap bilýäňiz. Şeýle hem ikinji ýokary bilim bar, eger-de, meselem, talyp bakalawriat okuwyny okap ýören bolsa we ikinji ýokary bilimi almak isleýän bolsa gapdalyndan, ony şuňa tabşyryp bilýär. Şeýle hem magistratura, MBA, Şkola biznesa we birnäçe dil kurslary bar uniwersitetde. Uniwersitete tabşyrmak üçin esasy gerek bolan resminamalar, siziň pasportyňyzyň nusgasy, okuw şahadatnamaňyzyň nusgasy, attestat ýa-da okuwdan soň başga ýerde okan bolsaňyz, şol diplomyň nusgasy bolmaly. Onuň gapdalynda hökmany suratda hem bahalaryňyz birikdirilen bolmaly. Ähli dokumentler rus diline terjime edilen bolmaly. Indiki basgançak bolsa wstupitelnyý ekzamenleri tabşyrmaly. Wstupitelnyý ekzamenler rus dilinde bolanok, öz islän käriňize görä ekzamenler tabşyrylýar. Soňra testleriňiz barlanýar, eger-de ekzamenlerden gowy bahalar bilen geçip bilseňiz, onda uniwersitet size ýigrimi göterim scholarship edilýär. Ýagny uniwersitetiň özi size derek okuwyň ýigrimi göterimtiligini töläp berýär. Soňra okuwa girmekligiň şertnamalary, arzalary bilen tanyşýaňyz we olara gol çekýäňiz, tölegini hem töleýäňiz. Okuwyň tölegi bir bada size tölemek agyr düşýän bolsa, onda her alty aýdan hem töleseňiz bolýar. Soňra uniwersitet siziň tabşyran dokumentleriňiziň ählisini toplaýar Resminamalaryňyzyň ählisine möhür basýar we wiza düzetmek üçin sizi yzyna ugratýar. Siz resminamalaryňyzy kabul edýäňiz we wizaňyzy taýýarlamak üçin ähli dokumentleriňizi posolstwa eltýäňiz. Wizanyň hem tölegi bar, ol elli dollardan gymmat däl. Ol ýerde hem sobesedowaniýe geçiriler. Sobesedowaniýede hiç hili aljyramak gerek däl, ýöne sadaja nirä we haýsy okuwa, haýsy fakultete tabşyrýanyňyzy dogry jogap berseňiz bolýar. Wiza tabşyrylandan soňra ýigrimi bir günüň dowamynda size uniwersitetden ýörite okuw çagyryş haty ugradylar, ýagny priglaşeniýe. Men häzir size meselem getirip bereýin, zaoçno okuw ýagny onlaýn okuw barada. Meselem, finans we kredit bölümi saýlasak, bakalawriat dört ýyllyk bolsa, edil şu ýyl tabşyrsaňyz, bir müň dört ýüz dollara derek bir müň dollar tölemeli bolýaňyz. Okuw iňlis dilinde bolar, okuwa tabşyrmak üçin IELTS gerek däl. Ýaňky aýdan dokumentlerim gerek bolar tabşyrmak üçin. Şeýle hem medisina ugry bar, medisina tabşyrmak üçin ýylyna bäş müň, alty müň dollar bolar. Taýýarlan maglumatym size ähmiýetli hem-de peýdaly bolandyr diýip umyt etýärin. Nähili soraglaryňyz bar bolsa kommentariýada sorap bilersiňiz. Taýýarlan maglumaty halaýan bolsaňyz laýk basmagy hem-de dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Şeýle hem YouTube kanalymyň agzasy bolmagy hem unutmaň. Allajan ähliňize üstünlik arzuw etýän her bir işiňizde her bir ädimizde üstünlik ýaran bolsun. Hemme arzuwlaryňyz hasyl bolsun.